Hemmäňize salam. Men Mähri. Bu gün men ýene wideo çekeýin diýdim. Şu wagt asla awtobusa garaşyp durun. U, sesli. Näme, häzir hemmämiz o zady aýdýas. Hemmämiz diýemde, ýagny men siziň bilen bile aýdýan. Ors raýony, ors däl-de, bolýa SNG raýony diýseňem bolýar. O ýeri Kings Highway diýilýär, olam bir Brukliniň bir raýony. Şo ýerde size umumy iş zat barada gürrüň beresim gelýär. Amerikanyň iş ýagdaýy nähili zat, ana, şo zatlar barada. A, häzirlikçe awtobusy garaşyp otyryn. Metro almadym, sebäbi metro karty uje haçandan ä ulanamok, karantin başlandan bäri. A, awtobuslary bolsa mugt etdiler, sebäbi. Woditeliň ýanyndaky şeýle maşynjyň içine pul atýaňda ýa-da bilediňi ulanýaň. Onsoň şony neme etýäň welin, olaram indi woditellerede neme karan name şol koronawirus ýokmasyn diýip neme woditeliň ýanyny ýapdylar. Ozaň ýapdylarda şo sebäpdenem o zat a kstati görkezibem bilýän size indi awtobusyň biri siz seredýäňizmi içinde şeýle ýapylandyr wot ana şony ýapdylar şo sebäpdenem köp neme a awtobuslar mut boldy umumy ozaň menem mut awtobusa münüp gidenim gowuda çem a metro karta satyn alamdan metro karta bir tarabyna men üç dollar tölemeli üç dollar töläsim gelenok.

Şu ýerde awtobusy garaşyp dukak, birazrak gürrüň beräýin diýen size. Ine şul neme? Näme şol? Benzin zapravka. Karoçe, osaň bu zapravkada ine şu ýerde seretseňiz, bahasy ýazylygy durandyr. Neme benziniň bahasy näçeligi. Bilemok gowy görünýärmi, görnenokmy. Häzir maşynyň aşagyna düşmeseňem biri. Karoçi ýokarsyna ýazýa unleaded diýä iki dollar on üç sent aşanda primiumma olam iki dollar elli sekiz sent diýä görkezýä o näme aňladýa an neme led diýmek neme gurşun diýmek osaň hälki unleadedem şo gurşunsyz Neme benzin iki dollar on üç sent a premium bolsa neme has gowy neme kaçestwaly a has gowy kaçestwada bular neme diýip hasap etýärler bir himik himiki bir element bar ady oktan diýilýär şu oktany dogsan birden ýokary bolsa şo premium müşin ýagny bir uly kaçestwa müşin a oktany şo dogsan birden neme bolsa az bolsa onda biraz kaçestwasy pesräk müşin. Şon ýaly, size biraz şony gürrüň bereýin diýdim. Onsoň bärde şoňa göräräk, üýtgeşigräk bahalar, zatlar neme etýärler, goýýarlar. Zaprawkada adamlaram, näme, kak obyçna, edil Türkmenistan ýaly, gelýärler, zaprawlýatsiýa etýärler. Ýöne bärde neme, size, siziň özüňiz awtomatiçeskiý zaprawka edäýýäňiz, hiç kim size zaprawka edenok, ýagny bir garawullap duran adam ýok-da. Şeýle neme etýäňiz? Ine meselem ýakynda baryp görsek. Özüňiz näçe gerek bolsa karoçe nu alýaňyz şu pampyda salarsyňyz da maşynyň zaprawka ýerine soňam näçe isleseňiz nu näçe zaprawka etseňiz soň muny aýyrýaňyzda uje nemäniň özi size hasap etýä näçe tölemelidigini osaň şu ýeriňem bank kardyňyz salaýaňyz. Bank karty salýaňyzda o zat edýär. Ýa eger bank karty salasyňyz gelmese, ine şu zada ýöne kartyň özüni şeýle edip goýsaňam, özi o zat edýär. Ýagny puluny sorup alýar. Şeýdip hemme zat awtomatiçeski edilen, awtomatizirowanyý. Sizem şon ýaly edip bilýäňiz. Ýöne elbetde Türkmenistanda, koneşne, inteam hemme zat ruçnoý edilýär. Onsoň biziň bu zatlara ýetmegimize ýene birazrak uzak wagt gerekmikak diýen, ýöne umuman Amerikada şeýle, hemme zat awtomatiki. Munam oglanlara belki has gyzykly bolup biler, maşyn atly gyzyklanýanlara. Şu wagt inteýem garaşyp durus, awtobuslar çöte gelenok. Içim ysýar. Baryp kofe almalymy nämemi? Ýoluň aňarsynda maňa Dankin Donuts seredip dur, Gel, kofe al, kofe alaýa menden mähri diýip. Menem baryp şondan kofe almagym mümkin. O neme metro bermejek üç dollaryňy, zato Dankin Donutsa neme dwaýnoý edip berýäň diýýäňmi, dört-bäş dollara kofesini satyn alyp. Onsoň gaty kän ekonomam bolanok bir tarapdan seretseň. Neme, ýene-de şo Kings Haýweýe pully gidip gelýänim ýaly bolýar, şulardan baryp kofe alsam. Şeýlelikde-de heni garaşaly häzir ýene-de o zat ederis-de. Awtobusa garaşyp häzir bir gelse. Ýa, okey. Garaşýas. Nakonyets-de geldik Kings Highway-a. Näçe wagtdan bäri. Neme, indem size birazrak iş barada gürrüň beresim gelýär. Häzir size ýoly zady görkezerin gidip barýan ýerimden. Umumy Amerikada iki sany, ýagny iki ýol bilen işläp bolýar. Biri legalny, ýagny eliňde dokumendiň bolmaly, green kartyň bolmaly, neme razrešeniýe na rabotu bolmaly. Razrešeniýe na rabotu-da näme? Şo o zat-da iş izini diýýäňiz öýtýän-ä, Türkiýedäkilere meselem-de. Orsýetde bilemok nämeligini. Karoçi razrešeniýe na rabotu bolmaly, şolam seni legalny diýip hasap et. etdirýär. Onsoň ýa-da iş wizaň bolmaly. Meselem, kompaniýa zat saňa iş wiza almaga kömek etse, şolam bolýar. Şonda legalny. Onsoň nelegalny iş işläňde, ol eýýäm sen meselem bäriki student bolup gelseň ýa turist bolup gelseň, Onda saňa kak by sende rzrşen saňa rezrşenýe na rabotuny berenoklar ýa-da aňsat-aňsat berenoklar. Meselem, student bolsaň, sen alyp bilýäň rzrşenýe na rabotu, onam neme, kollejiň üsti bilen almaly, birinjilikden-ä kollej saňa kömek etmeli, ikinjidenem, neme, hälkini alaňdadam, aýdaly, hepdede ýigrimi sagatdan artyk işläp bileňok. Sen student bolup rzrşenýe na rabotuny alsaňam. I to, onam her günem däl, ýagny bir her lýuboý wremýede däl-de, meselem, prazniklarda zatlarda, Krismas diýdi, Deň blagodareniýa, Täňkisgiwingde zatdadam ş-ş ana şo töwerekler, ýagny ýigrimi sagat hepdäňe işläp bilýäň. A ta galan okuw wagty işlemek rugsat berilenok. Şoň üçin olam kän bir wybor goýanok. Osaň şonluk bilenem köp adamlar şu ýerik indi student bolup gelýärler ýa turist bolup gelýärler-de, nelegalnyý. işleýärler. Nelegalny işlänlerinde-de nähili? Nemede, pod stolom diýilýär oňa. Aýlygyny, meselem, bankyň üsti bile geçirmän, eline nagt pul alýarlar. Häzir indi men size şu gidip barýan ugruma neme biraz, nu, şu King Saýweýi biraz görkezjek i size şu zatlar barada gürrüň berjek. Şon ýaly. Osaň hälki neme, nagt pul alýarlar diýenmem nähili? Olam nähili işler? Meselem. A biri sorag beripdir, orsça bilip neme edip bilýäňmi diýip, işläp bilýäňmi diýip. Hawa, Amerika geleňde immine Nýu-Ýork ştatda, başga ştatlarda kyn bolmagy mümkin. Ýöne immine Nýu-Ýork ştatyň içinde, şu Nýu-Ýork şäherde esasan hem indi başga şta, Nýu-Ýork şäheriň daşyna gitseň, elbetde öz maşynyň gerek bolar, zat bolar, sebäbi po, neme-de, transpa, transport, tak, nu, pa, Publiçny transport, to ýest awtobus, metro zat Nýu-Ýork şäheriň daşynda kän ösmedik, to ýest her kimiň maşyny bar. Onsoň eger ýol gatnamagyň ýene meň aňsat etjek bolsaň onda Nýu-Ýork şäheri has gowy bolup gelýä. Sebäbi giden ýeriň awtobus, giden ýeriň metro, geme gatnamagyň aňsat bolýa. Özüňi çykdajy edip durmaly dä neme üçin? Transportyň üçin maşyn almak hökmanda. O soň hälki neme nelegalno soň ýaňy gelýänlerem, ýaňy gelýän studentler bolýar ýa turist wizaly gelýänler bar. Olar meselem dil bilenoklar. Sebäbi sen Amerika ýaňy geldiň, seň nädip iňlisçe biljek? To ýest bir azrak bilýänleri bardyram, ýöne kän gowy bilenoklar. O soň olar näme etýärler? Olar gelýärler-de, şu ýerde dil öwreneýinçä meselem magazyna, Iş, işçi bolup girýärler. Olam nähili işçi, neme, polkalara, zatlara produkty düzmek meselemda, ana şony, ýa-da gruzçik bolup görýärler. Gruzçigem näme şol, neme gelýär-ä, näme şol, produkty getirýärler-ä, gruzowik, şo magazyna, onsoň şony daşaýançy. Onsoň ýene. Kim bolup işleýär ýenedem restoranda pasuda ýuwýançy bolup işleýärler to ýest türklerde öwreşip bulaç bulaşykçy diýýärler öýtýän hawa şo meň türkçäm gowy däldir kstati aram aram bir kysany söz aýdan bolaryn ýöne umumy türk türkçäm kän gowy däl şon ýaly olsaň pasudamoýka bolup işleýärler ýada ofisant bolup işleýärler käbir restoranlarda esasanam bruklinde ofisant bolup işlemek üçin Kän iňlis dili hökmanam dä, umumy seredeňde washmta hökman, ýöne ine meselem ors raýona, Braýton Biçe baryp şo ýeriň restoranda ofisiant bolsaň, sen diňe rus dili bilenem oňup bilýäň, soň saňa iňlis dili hökmanam dä. Onsoň şeýdip bara birazrak dil öwreneýinçäler şeýdip adamlar şonýaly işlerde işläberýärler. Onsoň legalny bolup işleseňä näme hemme ýan eliňde zagda dokumendiň ba, onsoň legalny gowy pul alýaň. Bu pul diýemde-de nähili? Meselem, indi Nýu-Ýorkda minimum saňa tölenmeli pul, ýagny legalnyý tarapdan işleseň, hökümet şeýle neme goýupdy, minimum tölenmeli pul sagadyna plança dollar diýip. Onsoň ine şu iki müň. On dokuzyň başyndanmy nämi, ha, iki müň on dokuzyň başyndan şu on bäş dollar edildi sagadyňa. O soň sen legalny işleseň, eliňde tam iş wizaň bolsa ýa green kartyň bolsa ýa bilemok ýene şoňa meňzeş legalny işleseň sen o zat bolýaň. Ine serediň näle. Türkiýä ýene gitmek hökmanam däl, ülkeriň zatlaryny bärden tapsaňam bolýar. Meme Aişo Baržom dadamma karoçe ünsüm bölündi ok neme şonyaly legalny işleseň işlejek bolsaň hemme dokumentasiýaň zadyň ýerinde onda saňa iş bereniň ýagny iş beren şol başlygyň saňa minimum on bäş dollar sagadyňa töläýmeli, sebäbi ol hökümetiň bir zakony. Zakon bolansoň ony edäýmeli. Ýöne bärik gelenem şol ýa student, ýa turist ýene bolup gelýänler üçin legalnyý işleýänlerem az. Şo sebäpdenem adamlar Wau. Bulaý ýaman sesli boldy. Şo sebäpden hem adamlar o zat nelegalnyý işleýärler. Nelegalnyý işlänlerinde-de elbetde olara az pul töleýärler. Az pul töleýär diýenimem nähili? Meselem sagadyna on dollar töleýärler. Ine kassir zat bolup girýäňä nämä? Bu produktowy magazina kassir bolup girseň ýa-da şol restorana zada posudomoýka bolup girseň saňa şu on dollardan artyk tölemeýärler. Bir maksimum ýüregi bar adam Belki saňa on iki dollar tölär meselem. Osaň şon ýaly kän neme edenoklar, köp tölänoklar. Şoňa görä, sebäbi nelegalda olaram bilýärler seň kagyzyň zadyň ýok. Sebäbi sen ilki başda baraňda olar soraýarlar. Hany diýýär seň kagyzyň barmy diýýär. Senem ýok men kagyzym ýok men käşe işlejek diýýäň, to ýest pula işlejek diýýäň. Welin olaram hä bolýar diýip şeýdip az töleýärler. Ýöne ýene bir taraby bar. Siz häzir daže bar a legalny işleýäňiz diýelida eliňizde dokumentiňiz bar diýeli siz şol on bäş dollar sagadyna al alýaň diýelida siz ýenedem şu on bäş dollaryň üç dollar töweregini siz sravno nalok tölärsiňiz sebäbi bärde Her o zatda, her işde legalnyý işleseň sen hökman nalog töläýmeli. Nalog o bir o zat, ýagny bir tölemeli zadyň. Nalogam bärde meselem ine Nýu-Ýork şäheriň nalogy, şäheriň nalogy bar, ştatyň nalogy, federalnyý nalog, karoç üýşüp gitýä. O soň umumy nalog neme bolýa? Gde-to näçe? Bir ýigrimi sekiz prosent dagy çykýa-da. O soň pikir edip göräýiň. Eger siz on bäş dollar gazanjak bolsaňyzda sagadyňyza oňam üç dollary aýdaly naloga gitjek bolsa üç dollary naloga gitjek bolsa onda ýene-de eliňizde on iki dollar ile galýaňyz şeýle dämi? Osaň iki otuzyň bir hasap bolýa kaka raznica sen legalny işläňde näme nelegalny işläňde näme? Şon ýaly. Onsoň şo tarabyna-da seretmeli. Wot tak wot. Bagyşlarsyňyz-da biraz ünsüm bölündi şu wagt özüme. Neme zakaz etdim? Kofe ýaly zat zakaz etdim Starbucksdan telefonymdan. Neme, meň din roždeniýam boldy geçen bäşinji gün, onsoň maňa besplatnyý kofe polagaýtsa ekeni, podarka tipa. Häzir şo besplatny kofýam baryp alyp gaýtjak. Doňdurylan kofe. Oňa frappuçino diýilýär. Okey. Aldym. Ine, konkretno süýji zat. Wsem sowetую. Koneçno, saglyk üçin ne oçin. Diabet berere gelýär. Şeýle-ä şeker kän. Ýöne onda-da konkretno süýji zat. Anyway, mutyna düşsezem, ura! Karoçe otaň yzy. Bärde ýene meselem parikmahir bolup neme edip bilýäň, işläp bilýäň ýa-da gyzlar üçin meselem dyrnak zat oňaryp bilseňiz, onam edip bilýäňiz. Osoň şu zatlar neme edip bilýäňiz, ýöne iň gowy iş, meselem has gowy dili zady birazrak öwrenip, özüňe biraz uwýerinrak bolup, meselem ofisiant bolup işe girseňiz, has gowy gazanarsyňyz. Sebäbi bärde. Ofisiantlar daže nelegalny bolup işlände gowy gazanýarlar. Hepdesine müň dollar zat gazanyp bilýärler gowja restorana girseler. Onam nähili? Bärde delo w tom, što Amerikanyň şeýle sistemasy bar. Ofisiantlara hemme kişi tip berýär. Tip diýende çiýwoý berýärler-de. Onsoň meselem şu nelegalny işleýän ofisiantlar sagatlaýyn pul alanoklar. Sagatlaýyn alanoklarda diňe. Şol tipdan çiwoýdan gazanýan o zat puly bilen ýaşaýarlar. Osoň olam olara ýetýä. Osoň legalny işleseň wapşe ondanam gowy. Sebäbi legalny işleseň meselem eliňde dokumendiň zadyň bar bolup raboçi neme bilen işe şeýle girseň ofisiant bolup Manhettanda zat indi gowy restoranda işe girseň saňa sagatlaýyna bir töleýärler aýlygyňy. Üsti-üstüne sen çiwoý alybam, şo çip alybam gazanýaň üstüne. Osoň Manhettende zatda işleýän adamlar hepdesine bir ýarym müň, iki müň dollaram aýlyk alyberýärler. Şiňe çiwoýyň, çipiň üsti bilen, sebäbi olaryň şeýle sagatlaýyn tölegine seretseň, sagatlaýyn tölegi gidýete bilemok, bir. 400 dollar zat bolar meselemde. Aýdaly bir hepdede 40 saat işlet diýelimi, şolar osaň şeýle tam hawa şonýaly. Karaçe 400 dollar näçe bolar? Ýöne şoň 400 dollardan daşaram işe çiwoýadam üstüne goşulýada. Aýdaly bir bir hepdede 1000 dollar çiwoý gazansaňam eýýäm sen 1400 dollar gazanýaň hepdäňe. Olam konkretno gowy pul. Ozaň şon ýaly bärde ozaň nelegal bolup meselem işleýärler ine biziňkilerem gelýärler gelýärler dine biziňki diýemde nä türkmenlerimiz gelýär özbek ýene SNG orslar gelýär meselem da gelýärler de hälki Braýton biçe ýa şon ýaly bir ors raýonlary ýane şunuň ýaly raýonlara bärdede orslar bada. Şo ýere restorana neme bolup girýärler? Ofisant bolup girýärlermi? Bulara sagatlaýyn tölänoklar. Tölänoklar-da, diňe çiýboý töleýärler. Dostuň özi çiýboý diýemde näme şo, näme o zat, müşderi, to ýest klient näçe goýup gitse şoňa görä. Onsoň obyçna bärde standart, sen iýen naharyň bahasynyň on sekiz prosentini ýa-da on bäş prosentini spasiba diýip çiýboý goýup gitýäň. Onsoň men meselem häzir iki-üç sanak adam bolup biz hemmämiz bir restorana baryp şu ýerde ýüz dollarlyk nahar iýsek, şu ýüz dollarlyk puluň on sekiz dollaryny men şu restorana goýup gaýtýan. Üstüne berýän. Plýus men ýeşe dokuz prosendem töleýän üstüne. Dokuz prosendem eta nalog. Onsoň pikir edip görüň, men ýüz dollara bir sowýan. Onuň üstüne dokuz prosent, dokuz dollar bir goýýan. New Yorkyň nalogy diýip restoran nalog diýip bir goýýan üstünede ýenede on sekiz prosent goýýan olam on sekiz dollar bolýa ozal hasap edip göräýiň ýüz on sekiz plýus dokuz ýüz ýigrimi ýedi aha meň ýüz dollarlyk naharym men ýüz dollarlyk nahar iýen bolsam men umumy ýüz ýigrimi ýedi dollary jübimden çykaryp şol restorana goýup gaýtýan şonýa sistemasy bar interesny nemäniň amerikanyň osaň Nu wobşemta näli bolanda sranno neme restoranda ofisant bolup işleseň has wygdny bolýa. Menem meselem student wagtym men özüm şu Nýu-Ýorkda okadymda bakalawrymy Nýu-Ýorkda okadym welin student wagtym menem ofisant bolup işleýädim. Meň işlemedik işim bolmady kassirem bolup işläp gördüm ofisandam bolup işläp gördüm hemme zat etdim pul gazanmak gerekda. Ozal ofisant bolup işlämde, menem şu ýekeje manadam alamokdym. Sagatlaýyn bap bişýä maňa tölänoklar, men diňe şol çiýewoý, kim näme klient näçe goýy küsse, tip, şoňa görä neme etýädim. Çiýewoýa-da tip diýilýä, iňlisçe, tips diýilýä. Wot, otaň şon ýaly. Şolar näme goýsa osaň käwagtlar müşderiler zatlar kliýentler az goýýada gysyklar zatlary meselem on prosent goýýa ýok wapşe goýup gitmeýänlerem bolýa osaň olary görüp içiň ýanýady bara senä jan edip olara hyzmat etýäň syrtaryp zat edip ýylgyryp zat edip neme kakda nu indi köpräk pul goýup gitsin diýip olar bolsa belaň sapynam goýanoklar bir içiň ýanýa bir içiň ýanýa özüňem garyp student. Pulam gerek. Entam aýdaly indi iki hepdedem kollejiňe tölemeli tam pylança pul. Ozan şon ýaly. Iş ýagdaýy şeýle Amerikada. Legalnyý, nelegalny. I o zat şon ýaly prostoý işler. Dil zat öwreneýinçäň. Ýöne bärde ösüp bolýa. Näl ösüp bolýa. Meselem, iňlis dili zat gowy öwrenseň, şoňa görä gowja işe-de girip bolýar. Gowja işe diýemdedem, neme şol, belki has gowy restorana girip bilersiň ýa belki bir restoranda gowy bir menejer bolup köp gazanyp bilersiň, meselem-de, şon ýaly edip bolýar. Onsoň, eger bärde legalny status alybilseň, meselem, green card utsaň-da ýa-da Amerikaň bir graždanyna öýlenseň, meselem, ýa-da bir kompaniýa, Sen gaty talantly biri bolsaň, meselem, alym, himik ýa ýene bir zat bolsaň, onda kompaniýa saňa wiza alyp berse, meselem, onda şoň üsti bilenem sen legalny raboçi wiza zat edibilseň, şonda-da o zat edip bolýar. Gowy kompaniýa zada işe girip bolýar. O soň neme, biri sorapdyr o zatda, kommentariýada, nu, sen nirde işleýäň diýip. Men özüm o zatda işleýän, häzir. Bir media kompaniýasynda işleýän. Media diýemde telewideniýe bir kompaniýa. E şol neme orslaryň ORT-sy, ýenesi ýaly bir kompaniýa. Şol bärde Amerikada uly bir kompaniýalaryň biri. Şonda işleýän. Global. Metbugat amallary, ýaňy Google Translate-de gördüm, men onuň perewodyny bilemogam. Global Media Operations diýilýär biziň departamentimize, ýöne Global Metbugat amallary bolup gitýär ekeni. Şol departamentde işleýän men. Osoň şon ýaly aňarýam näme, diplomyň bolmaly, dil bilmeli, näçe. Soň işiňi bilmeli da, opt roboty bolmaly. Soň şoňa görä i elbetde gazanýan pulumam elbetde neme tapawutlanýar. Ýagny indi ofisiant ýa ýene ýaly gazanamok. Ýöne ýene-de bir zat bar. Diňe Amerikada meselem käbir ofisiantlar biz ýaly ofis işgärlerden köp gazanyp bilýär. Bilýän ynanmarsyňyz ýöne şon ýalylar bar. Meselem. Ine neme bara Nusret restoran bara bilemok bilýänsiňiz neme şu Nusret restoranyň şu ýerde bir filialy bar şu Nýu Ýorkda şu Nusret restoranyň içinde işleýän adamlar ofisantlar özem men daže neme hi başga zatlar hakynda hiç zadam diýemok ofisantlar ýylyna ýüz müň dollardan köp gazanýarlar şolar prsdawlýaýte ofisant bolup sen Nusretde ofisant bol Nýu Ýork Nýu-Ýorkda. Sen ýüz müň dollar gazanyp bilýäň. Has gowy rysgally ýylyň bolsa ýüz ýigrimem gazandyrjak şolar. Ozan şu Nusret ýaly takoý fine dining, ýagny bir gymmat restorana işe girseň, eliňde-de dokumendiň bolsa, ýüz, ýüz müň dollar arkaýynam gazanyp bolýar ýylyňa. O ýylyňadam ýüz müň dollar gazanjak bolsaň, olam gde-ta hepdäňe bir müň sekiz ýüz, iki müň dollardan Aýlyk girdejiň bolýada. Ýöne ýüz müň dollar diýip neme diýip aýtýan men ony? Nalok tölemeňden öň. Çünki sen hemme zada nalok töleýäň. Sen ýüz müň dollar gazananyňda näme? Sen şonuň gideti otuz prosentini wsýrawno nalok tölärsiň. Osaň eliňe aljak. Onsoň men size hälki aýdan zadym bilen neme srawneniýe bereýin diýen. Ine şol Haýdala Nusrediň ofisiantlarynyň ýylyna ýüz müň dollar gazanşy meselem. Bärde ine ofis işgäri bolsaň, indi sredniý gazanýanlary ofis işgärleriň umumy kyrk müň dollar, elli müň dollar, altmyş müň dollar şon ýalyrak. Indi Nýu-Ýorkda biraz köpräk bolup biler, belki tam ýetmiş müň dollar zat ýylyna. Ýöne olam nalogy içine alman aýtýan, nalog tölese elbetde eline düşjek puly neme azrak bolar. Osaň meselem sekretarşa zat bolup işleseň bir ýerde, onda dim sen sagadyna on bäş dollar alarsyň. Toýst sen neme legalny bir ýerde Legalny bolup tam kassir bolup işleseňem şo bir pul alýaň, sekretarşa bolup işleseňem şo bir pul alýaň. Belki käbir sekretarşalar sagadyna 18 dollar alýandyrlar. To ýest her hili neme bolýar-da, her hili ýagdaý bar, her hili işlenýän ýer bar. Şon ýaly. Ozal şoň üçin diýýän, Nusrediňkiler, meselem, ýa-da Nusrede meňzeş gymmat-gymmat gowy restoranlar bar bärde. Ýörite baýlaryň gitýän restoranlary, ana, şolaryň lýuboý birine gidip işleseň, ofisiant bolup işleseň, konkretno gazanyp bolýar. Ýöne bärde, ine, köp adam pikir etýär-de, indi Amerikanyň içinde däl adamlar. Türkiýede bolsun ýa Türkmenistanda bolsun tapawudy ýok. Aý Amerika şeýle näme näme tam puly kän bagda neme ösüp duran puly bardyr zat diýip Amerikada ýaşaýanlaň pulam kän diýip ol ýalňyş sebäbi şu ýerde hemme kişem güni güzerany bilen işläp bö hiç kimem artyk puly ýok her kimem eşek ýaly işleýä derläp zat edip eşek ýaly agyr işlerde işläp adamlar Puly berkitýärler, pul gazanýarlar, osaň ýöne koneşna Amerikada gazanjak puluň wsýrawno tam meselem Türkiýede ýa bir Orsýetde gazanjak puluňdan has gowy şeýle deňeşdireňde. O tarabyndan hawa, ýöne Amerikada şonça pul gazanyňa görä-de sen şonça-da sowýaň. Bäriň çykdajysy kän. Esasanam konýeşna çaga çuwaň zadyň ba bolsa gater we çykdajy kän. Ýöne häzir çaga çuw bolup bolmasaňam maşgalaň bolmasada ýeke özüňe çykdak çykjak çykdajam az däl. Men häzir size hasaplap bereýin. Meselem menä Nýu-Ýorkda ýaşasaň. Indi Nýu-Ýorkuň daşynda ýaşasaň-a neme. Maşynyňam bolmaly. Sebäbi sen bir zat edip ýetmel-ä bir ýerden başga ýere. Neme bir zat bir aşmala şeýle dämi? Nýu Ýorkda ýene näme bolsada metro unanan bolýaň, awtobus ulanan bolýaň, onsoň şeýdip transport ulanýaň. Ýöne şo Nýu Ýork şäheriň içinde işleseň, meselem hepdäň edem aýdaly bir posudomoýka bolup işleseň-dä, posuda, restoranda posuda ýuwsaň, Hepdäňede aýdaly alty ýüz dollar aýlyk alýaň diýeli. Uuh. Bu raýon ýaman kirli ekende. Hapa. Okey. Diýme hepdäňedem alty ýüz dollar aýlyk alýaň diýeli. Hälki alty ýüz dollar. Indi näme bir aýyňada iki müň dört ýüz dollar bolýar şeýle dämi? Şonam nagt puly eliňe alýaň şo puly diýeli. Indi çykdajysyna seredeli. Häzir siz metro karta satyn alarsyňyz bir aýlyk Nýu-Ýorkuň içinde. O metro karta metroda bir işleýär, awtobusdadam bir işleýär. Ýagny ikisinem ulanybilýäňiz. Ikisinem ulantdyrýar şu. Osaň häki bir aýlyk metro karta ýüz ýigrimi ýedi dollar. Ýüz ýigrimi ýedi dollar sen her aýda şu metrokarta gidiräýmeli. Onsoň ikinji çykdajy telefonyňa. Telefon bärde arzan neme edip bolýa, ýagny telefony kompaniýalardan arzan alyp bolýa. Meselem Metro PCS diýip bir neme bar, kompaniýa bar ýa-da Boost diýip barna şolardan arzan alsaň hem bolýa. Beýleki T-Mobile diýdi, Verizon eýle-beýle olar biraz gymmadrak bolýa, ýöne nä gymmadyny almak hökmanmy, puluň Puluň ekonomiýa etjekdigini şo bir zat, şeýle şo bir zat diýseňem bolýar. Onsoň şonýaly. Onsoň telefonyňadam aýdaly elli dollar çykarýaň diýeli her aýda. Indi ýüz ýigrimi ýedi dollar metro kartyň plýus üstüne-de elli dollar goşuň, näme üçin? Telefon üçin ýüz ýetmiş ýedi dollar eýýäm çykýar şo. Indi. Arendaňa näçe tölemeli? Meniň student döwrüm koneşno arenda has arzandy. Indi koneşno je gymmatlady birazrak. Indi arenda. Men toçna indi toçna bilemok ýöne wrode neme boldy aýtýan. Meselem sen bir otagy başga biri bilen neme etseň bölüşseň Bir otagy, men bir komnata barada aýtýan, meselem, iki komnatny kwartirany arenda etseňiz, şonuň bir komnatynda ýekeje özüň ýaşajak bolsaň, sekiz ýüz dollar töweregi-ä toçna tölärsiň. Onsoň, ýok, ýeke özüm ýaşajak, ýa şu otagam bölüşjek, biri bilen ekonom etjek diýseň, Onda adam başyna dört ýüz dollardan çykar. Ozaň şonam üstüne goşaýyň, hälki ýüz ýetmiş ýedi dollaryň üstüne-de dört ýüz dollar goşuň. O näçe bolýa? Eýýäm bäş ýüz ýetmiş ýedi dollaryňyz çykýa siziň. Ol bäş ýüz ýetmiş ýedi dollaryňyzam siziň ýöne iň bir neophodimyý zadyňyza çykýa, iň bir gerekli zatlaňyza çykýa. Şo zatsyz bolanokda siziňki. Şo hökman neme edäýmeli. Transport hökman gerek, telefon hökman gerek. I ýaşamak üçinem hökman gerek. Şo zatlaryňyz üçin eýýäm size bäş ýüz ýetmiş ýedi dollar çykýar. Osaň siz ýenedem näme, boş günüňizde zadyňyza aýlanasyňyz geler, magazyna gidesiňiz geler belki. Dostlaryňyz bilen restorana zada gidesiňiz geler. Oňa-da çykararsyňyz. Meselem, normalny restorana gidip bir normalny iýip-içip zat edip gaýdaýyn diýseň, normalny diýemde gymmat dä, takoý kafe zat bilen ortaça. Şo ýerde tipi zady bilen özüňiz kyrk dollar goýup gaýdarsyňyz. Onsoň kyrk dollar şony restoranda goýup gaýdarsyňyz özüňiz. Onsoň magzyna zada meselem Öýde bişirjek diýip produkt aljak bolsaňam şoňa meňzeşräk produkt adam elbetde pul çykar. Tam çöregiňi iki dollar alarsyň, süýdüňi üç dollar alarsyň. Şon ýaly ýumurtgaňy bir ýarym dollar alarsyň. Toýy şon ýalyrak neme ýumurtgaň diýemde neme içinde on iki sanak ýumurtga bar nemäniň öň konteýnerjiň içinde şoňa aýtýan. Onsoň şon ýaly elbetde produkty satyn alyp özüň bişirseň-ä ekonom bolýa. Ýöne onda-da käwagtlar özüň bişiresiňem gelmez. Çyn boli oglanlar onçakly kän özleri bişiresem gelenok-da. Ýene-de bir zat, käwagt wagtyňam bolanok, ýadap gelýäň. Meselem, men student wagtym hem işleýärdim, hem okaýardym, onsoň ýadap gelýäň. Nahar bişirmäge ýaraňogam gümüň alsyn diýýäň. Onsoň şo anakom ýaly lapşa iýip aýlanyp ýörsüň, wara, näme aňsat bolsa. E, häzir meniňkän eder işim ýok diýen ýarak, häzir wagtymy alyp bişirýän öýde zatda-da. Sebäbi diňe işläp gelýän, uje okamok, zat edemok. Arkaýynam puluňy sowýaň eýle-beýle. Şoň ýaly, şeýdip şoň ýaly çykdajylar bolýar. Onsoň şu zatlary sowanyňyzda-da, neme-da, aýdaly, bir aýda Aý bir sekiz ýüz dollar sowýaň diýeli-la. Restorana giden bolarsyňyz, magazyndan bir zat satyn alan bolarsyňyz, eşijek satyn alan bolarsyňyz, belki täze owadan krossowka çykar, ony alarsyňyz bilemok. O soň siz bir aýda iki müň dört ýüz dollar gazansaňyz, onuňam sekiz ýüz dollaryny sowjak bolsaňyz, size näçe galýar? Häzir men hasap edip bereýin. Bir müň alty ýüz dollar galýar. Oh, meniňem matematikam erbet däl ekeni. Bir müň alty ýüz dollar galýar. Şeýdibem siz bir müň alty ýüz dollar birikdirip bilýäňiz her aýda. Ol pul asla uly pul däl. Ýöne, elbetde, başga ýurt bilen deňeşdireňde, Erbet pulam däl. Sebäbi bir müň alty ýüz dollara näçe zat alyp bolýar. Meselem, Türkmenistanda häzirda dollaryň nemesi gowy wagty. Şon ýaly. Ana Amerikanyň iş ýagdaýa şeýleräk. Osoň bärde käbir adamlar men neme etýän-na? Meniň bir gynanýan zadym ba. Gynanýan diýibem näme? Ine biziňkilere seretýäň SNG-lara men neme diýemok. O, neme biraz sözüm böleýin. Tesla maşyn. Bilemok siz bilýäňizmi, bileňzokmy, ýöne şu elektrik maşyn. Görýäňizmi logosyny? Tesla, Teslaň logosy. Bu o zat elektrik maşyn. Neme, nemesiz, benzinsiz işleýä. Diňe elektriçestwada işleýä. Içinde-de görýäňiz, dashbordynda-da diňe neme bar. Kompýuterna. Buny o zat Öýüňe getirýäň-de, o zat edýäň. Toga sok goýýaň. Toga sok goýýaň ýa-da işiňde, zadyňda toga sokulýan ýeri bolsa toga sokup çarj etýä, edil telefonyňy çarj edeniň ýaly maşynyňam toga sokup çarj etýäň. Onsoň şoňa görä-de ýöreýäň. Elektriçeskiý maşyn. Anyway, yzyma gepime baraýyn. Neme men gynanýan zadym näme? Meselem SNG-lar gelýär, SNG-şnikler, türkmen, özbek, täjik, ýene ors, belarus, şoňa meňzeşler gelýärler. Bärde agyr işde ýyllarça işleýärler, ýyllarça, ýyllarça işleýär. Şolar indi agyr işde işlemekligem bir aýyp zat däl, her kimde bolýan zat bolýan ýöne meselem ösmek islänoklar. Özleri aýtýar, Aý, men dil öwrenip bilmerin, aý, maňa näme gerek, şonýaly gürrüňler bilen ösesi gelenok hiç kimiň. Onsoň olar neme edäýýärler? Ýyllarça, on ýylly, ýigrimi ýylly bilemok öleýinçäler agyr işde işleýärler. Şo gruzçik bolup, ýene bolup, ýa bilemok remont etýärler. Ýa biriniň otuny orýarlar diýen ýalyrak, otun diýibem näme, şo gazonyny arassalaýarlar, zat etýärler. Şeýdip, agyr işde işläp böler. Ýöne şolar sähel zähmet çekip, bir dil zat öwrenseler, bes elem-da. Dil zat öwrenip, birazrak bir alçagrak bolup, birki sany kurs okasalar, daže ot uniwersitet gutarmak hökmanam dä, birki sany hünär, üçin kurs okalýar-a. Şolary okasalaram ýa-da meselem elektrik bolsalar ýa-da plotnik bolsalar ýa şoňa meňzeş zat bolsadam kurs zat okap şoňa göräräk bir işe soň girip bilseler şolar aňsat işde işläp bilýärler buram köpem pul gazanyp bilýärler. Ýöne olar şony etmek islänoklar. Menem şoňa gynanýan. Gynanýanam, gaharymam gelýä. Düşünemogum. Sebäbi men nemeda özümiň student döwürdäki aýdaly bir ofisiant bolup işlän döwrümdäki agyr işimi şu wagtky neme bile deňeşdirsem, şu wagtky günüm bilen deňeşdirsem, şu wagtky günüm gül ýaly-la. Sebäbi näme, obrazowaniýa aldyň, şeýlemi? Normalny kompaniýada gowy işde işläp börsüň, gowy pul zat gazanýaň. Agyr işläňok, derläp işläňok, bir arkaňda agyr zat götereňok. Onsoň her kimem şon ýaly durmuş islemezmi diýip, men şon ýaly sorag beresim gelýär. Ýöne näme üçindir o zat edenoklar şony. Onsoň ýene bir zada men geň galýan meselem, biziň öz türkmenlerimizde-de, şu Amerikada ýaşaýan türkmenlerimiz bar. Şolar indi elbetde ol her kimiň öz wybry, ýöne Ine şolaram meselem aýallarynyň zatlaryny nemeda işledenoklar. Işlediň diýemok. E ol elbetde her kimiň öz wybory. Sen eger aýalyňy zadyň işletmän üpjün edip bilseň meselem oňa ýetesi zat ýok. Ýöne şoňa görä-de aýallary ýa eneleri ýa umumy käbir adamlar dil öwrenjek bolup heleýan bolup ýatanoklar. Onsoň aýdaly olaň çagalary-a dil bilýärler. O olaň aýallary zatlar bolsa dil bilenoklar. Osaň çagalary amerikan çaga ýaly iňlisçe gürleýärler, ejesi bolsa iňlisçe gürläbilenok. Men şoňa düşünemok. Meniň pikirimçe sen pylany ýurda immigrasiýa edip barýamyň sen şo ýeriň dilini öwrenäýmeli. Sebäbi birhili öwrenmeseň neuwaženiýa ýaly bolýada. Häzir biri migrant, meselem, Türkmenistana gelse, Türkmenistanda ýaşajak bolsa, men şonuň türkmençe öwrenmegini islärin. Sebäbi türkmençe öwrenmese, neme-da bir neuwaženýe bolýar meň pikirimçe. Neuwaženýe diýenimem. Aý gelimine türkmençe öwrenjekkä siz meniň dilimi bil diýip dursa meselem. Bilemok karoçe. Şeýdip Amerikada şu iňlis dilini öwrenmeýän adamlary men hiç aýdaly halamok skažem tak da. O diňe türkmenlere atnosisadam edenok bärde şonýalylar kän. Özbegem ma soň orslaramma o Braýton Biç taraba gitýäň welin bara aňardaky orslara wapşe. Ýigrimi, otuz ýyldan bäri ýaşap ýören orslar bar, ýekeje iňlis dili dil söz bilenogam dal şolar. Diňe neme spasibany, priveti bilýärler boldy. Ozaň şon ýaly adamlaram ba. Men bolsa şony goldamok. Meselem sen bir ýurda geldiňmi sen şu ýeriň dilini öwren, sen şu ýeriň kulturasyny öwren. Osoň ýaşap ýören ýeriňde-de biraz ösjek bol, bir aň tarapdan zatdan bir ösüp, birazrak bir kitap zat okap, dünýägaraýşyňy giňeltmelimikä diýýän. Sebäbi şonça ýollary söküp, geçip sen o zada geldiň, meselem, Amerika geldiň. Şoňa görä-de, bir geleniňi halallamolymyka diýýän. Amerika gelibem ýene-de aňyň seniň ol öz öz ýurduňdaky ýaly beýniň işläp dursa, Ýagny şol dünýägaraýşyň giňelmese onda Amerika geleniň peýdasy näme? Ine meniň soragym şol. Şon ýaly dostlar. Nemes, nu indi Amerikaň iş ýagdaýy şon ýaly, dil ýagdaýam şon ýaly. Dili bilmänem iş tapyp bolýa. Dili bilmek hökmanam däl. Ýöne meň pikirimçe dili bilseň Amerika, amerikanislara uwaženiýa bolarmyka diýän. Ýerli halk üçin. Aý, eger öwrenesiňiz gelmese, onda näme? Onda ömür boýy agyr işde işläp, biliňizi bükmeli bolarsyňyz-da. Ol uža-ka öz işiňiz diýen ýalyrak. Ýene-de soralaňyz, zatlaryňyz barsa, arkaýyn kommentariýada ýazyberiň. Indiki videom neme barada etjek boluryn. Amerika nähili gelmeligi barada. Uje bir kuja adam neme sorady şo hakynda video çekäý diýip. Men hemme zady çesne aç-açan ýazaryn. Hiç hili gizlilik bolmaz. Sizedem ýoluny aýdaryn. Sizem şoňa görä eger gelibilseňiz Amerika gelersiňiz bolmasa-da nämaňlaý diýilýär-ä şonýaly bolar. Häzirlikçe hemme kişi bilen hoşlaşýan. Hemmäňize sag boluň. Kanalyma ýazylmagy unutmaň. Laýk goýuň i kolokolçigada basyň. Indiki wideom çykanda size habar berer ýaly. We ýenede şu wideomam öz dostlaryňyza zatlaryňyzada rekomendować ediň. Belki olaram gyzyklanar şu wideo bilen. Amerikaň iş ýagdaýy bilen. Bolýar ene hemmäňize sag boluň. Menem öýe ýöräýin.